Nimxi għan-naħa l-oħra fejn għandi hawnhekk maġġoranza assoluta nisa f'din is-sezzjoni tal-programm għandna lil Leanne Ellul u żewġ studenti tagħha. Ekku.
X'ġabkom hawn? Ħa nitilqu minn dal-punt. Mela, illum ġejna hekk biex ngħidu xi ħaġa fuq dan il-klabb tal-kotba li għandna ġewwa l-Junior College. Sewwa. Ġifieri jiena ngħallem Junior College u dawn huma żewġ studenti tal-Junior College. Amy qed issegwi l-Malti fil-livell intermedju u Rachel il-Malti fil-livell avvanzat. Avvanzat. Mela ħan itilqu minn dan il-punt. Eh, f'din is-sezzjoni ta' Malti Pur kif tafu aħna nlaqqawkom malati differenti eh, ta' fejn jidħol il-Malti. U min jaħseb illi l-Malti huwa xi ħaġa tal-anzjani u li għadda żmienu. Kif qegħdin taraw hawnhekk għandna eżempju ħaj illi u idea tajba illi għandna livell intermedjarju, livell avvanzat u anke għalliema illi dak li huwa fl-opinjoni tiegħi huwa l-ikbar identità tagħna bħala Maltin il-sinna qegħdin naraw illi l-ġenerazzjoni tieli tilejn huma aktar konxi. Ħafna drabi jiena nara ma' din opinjoni tiegħi illi għandek età illi tibda jissu minn 45 sa 70 sena li sfortunatament hemmhekk qisu kellna deficit fejn jidħol is-sens li tkun kburi, mhux biss li tkun Malti, imma anke fejn jidħol fejn jidħol l-ilsien. Dan il-klabb imma x'jagħmel eżatt jiġifieri? Mela, beda s-sena li għaddiet, fil-verità kien hemm klabb oħra qabel u m'hemmx biss il-klabb tal-Malti, hemm tal-Ingliż, tal-fotografija. Imma dan beda mill-ġdid biex ngħidlek is-sena li għaddiet, u niltaqgħu b'mod informali ħafna darba f'ġimgħa mhm. u niddiskutu aspetti varji tal-ktieb. Ġifieri ġili niddiskutu ktieb partikolari, din is-sena m'ilniex wisq li bdejna, ma diġà anki mhm. ddiskutejna ktieb, kitbu xi ftit għax hawnhekk għandna żewġ kittieba li għad tisma' bihom, jiġifieri. Kellna wkoll mistiedna diġà magħna li ġiet mill-Leeuwarden li kif taf kienet Belt Kulturali Ewropea ma' Malta. Ġieli niddiskutu anki l-qxur tal-kotba jew il-proċess tal-ktieb. Hawnhekk qegħdin naraw uħud mill-wirjiet li ittellgħu fil-bini tal-Junior College. Jew attivitajiet, eżatt, dak kien il-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus, organizzat mill-Għaqda tal-Malti li konna ħadna sehem fih. Jiġifieri nagħmlu attivitajiet varji b'mod informali ħafna, mekk qed tara stufanijiet kif jistgħu jgħidulek. Vera kondi.
Eħe, tqatta' ħafna ħin hemmhekk inti tidħol għall-lezzjonijiet ukoll, le mela. Għall-klabb biss, imma hekk il-klabb tal-kotba verjet tal-qalbi. Sewwa. U nagħmlu ħafna attivitajiet interessanti, pereżempju fost l-oħrajn l-aħħar li ltqajna kien ġiet din il-mistiedna speċjali u qagħdet tispjegalna fuq din l-attività li kienet għamlet fuq il-poeżiji u hekk u vera sibniha. Li qed tagħmel il-Malti f'livell avvanzat għall-pubbliku tagħna xi tfisser eżatt? U xi tfisser għalik ukoll. Jien għalija l-Malti vera nħobbu u mhm. nixtieq li anke forsi insir għallima tal-Malti l ikber, jew tal-mużika insomma, u jien issa naraw. Eh. Imma jien naħseb li l-Malti aħna vera pajjiż żgħir u naħseb li vera għandna nożdu din il-lingwa għax hawn pajjiżi kbar li qas għandhom il-lingwa tagħhom. Jien naħseb li aħna bħala Maltin vera għandna nkunu kburin bil-lingwa tagħna mhm. U għandna nippruvaw dejjem mhux inkissru l-lingwa biex niftehmu għax ġieli ibda minni ta' għax mhux l-ewwel darba tisma' xi ħadd illum smajt lil xi ħadd, darba oħra smajt lil xi ħadd ieħor. Tiġri din, u mbagħad aħna nzertajna li ħafna minna pappagalli u hoppu mill-ewwel nirrepetu. U ma nafx għalfejn naħseb kull bniedem hekk li dejjem inkunu nklinati iktar lejn il-ħażin. U allura meta tisma' xi Malti bl-Ingliż ma fetx. Jitlaqna xarna. Ejwa, jisna widnejna jinfetħu iktar. Però mill-banda l-oħra, meta qed nitkellmu dal jismu tal-kotba. X'ħeġġek hekk li tidħol f'dal klamm għax dan tal-kotba? Iva,
Għadhom jeżistu nies li jħobbu ħafna l-kotba, jien waħda minnhom, ili mhux kuniti, nħobb il-kotba dejjem naqra. U dejjem nħobb nidħol f'dawn affarijiet jekk tal-Malti ngħidulhom jiena, biex ta' parti mill-identità tiegħi hi li nibqa' nozz il-Malti. Sewwa. Kif qalet ġa Rachel, ħafna nies qishom qed jitilquh il-Malti, allura jien bħala persuna xtaqt li nkompli nibnieh aktar milli nitilqu. Jiena wkoll naffaxxina ruħi bil-proċess. tal-kolpa. Fil-fatt f'dawn il-laqgħat rajna wkoll kemm hemm ħidma saħansitra anke l-qoxra tal-ktieb, kemm kapaċi tagħmel effett il-qoxra tal-ktieb. Fil-fatt rajna l-proċess kemm jieħu tul, kemm jinvolvi nies dal-proċess, kif ukoll ċertu kotba li jkollhom l-istess ktieb imma qoxra differenti biex jattreja. F'liema sens? Għax dak li jkun jaħseb li ħa nitkellmu biss fuq il-kotba kif nieħu pjaċir nagħmel dejjem, jien nipprova naqbad suġġett illi jekk forsi ħadd ieħor jiftaħ il-ktieb u jitkellem fuqu. Hawnhekk qegħdin naraw studenti, dawn mhumiex pubblikaturi, imma huma studenti fil-Junior College u qed jitkellmu fuq il-ktieb fil-forma tiegħu b'mod komplut. Maħniex qed nitkellmu fuq x'taqra biss, inti l-iktar li affaxxinak huwa il-mod kif jiġi magħmul il-ktieb. Meta qed ngħidu l-qxur differenti f'liema sens? Mela, hemm ħafna affarijiet, pereżempju l-aktar ħaġa bażika hija l-kuluri. Mhm. Li wieħed juża għall-kodba, pereżempju xi kuluri ħomor, kuluri li jattrattaw in-nies, jiġu lajn. Ġifri titħlu f'da dettal tipo x'jagħmel kontrast, x'ma jagħmilx. Fatti rajna ċertu kodba, pereżempju jkollok oxra tkun aktar jisa' mxejrba lejn udjenza żgħira. Mhm. Mbagħad kollok kodba jkunu jidru jisom daqsxejn aktar maturi bħala għoxra tagħhom. Sewwa. Jkunu affarijiet jekk anke pereżempju rajna kodba fejn il-xhur tagħhom ikunu animati, pereżempju jkollok xi kartuns fuqhom mhm. affarijiet hekk. Ġifieri kif qed naraw hawnhekk li il- eh, Il-klabb tal-kotba ma jaqafx biss fuq x'kotba hu fis-suq u forsi awturi u kittieba popolari. Ekku, le.
Hija esperjenza oltre mill-ktieb. Ekku, kemm jista' jkun, eħe, nippruvaw noffru esperjenza sħiħa li dak li jkun anki meta qed jaqbad ktieb f'idejh, u minkejja li ħafna jemmnu li speċi l-e-books, pereżempju, qed jiksbu popolarità, il-ktieb tradizzjonali għadu popolari ħafna. Li meta inti qed taqbad il-ktieb f'idejk, anki tapprezza l-proċess sħiħ li hemm fil-ktieb, li mhux sempliċement xi ħadd qabad kiteb u ppubblika, imma warah hemm tim sħiħ ta' nies li qegħdin anki jappoġġjaw din is-sistema sħiħa. U li f'Malta għandna bżonn inkunu iktar konxji tagħha għax huwa suq żgħir u allura qed nibdew minn din l-età studenti li huma dedikati ħafna, li appunt imbagħad jistgħu jgħaddu dan lil ħaddieħor ukoll. Jekk
immorru l-bot mill-idea tal-klassi u l-idea ta' min iħobb il-Malti, mill-esperjenza tagħkom, anka on campus tal-Junior College, kif jitkellmu l-istudenti, ġifiri kif iħarsu lejn dan il-grupp tal-kodba u anka lejn il-lingwa Maltija?
Jien naħseb li kulħadd qisu x'jolqtu kif taqbad tgħid. Per eżempju, meta jiena nisma' 'l sħabi jitkellmu, nisma' 'l min ifarrku, nisma' 'l min jitkellmu kważi kważi aħjar minn, jiġifieri jisek issib dik it-taħlita. U rigward il-klabb, dak kulħadd, hemm min per eżempju jmur il-klabb tal-fotografija għax togħġbu dik, togħġbu l-fotografija. Imma Iħarsu lejh u jien naħseb bħala xi ħaġa interessanti jgħidu ara dawk li jħobbu l-kotba, mm dawk iħobbu l-Malti u mela naħseb. U qed jingħaqdu hekk sħabkom pereżempju għandek ħbieb tiegħek li jafu li inti tmur f'dan iva, il-grupp u jiġu miegħek? Fiżni sissa dom le, imma eh. pjani għat li nħeġġhom biex jibdew jiġu. Infatti issa. Ma ġieli tiddiskutu bejnietkom jew forsi eh. jiena għax kemm jiena fissat fuq il-Malti li Per eżempju, l-aħħar darba kif kif diġà għadna ġiet waħda mara frawke kien jisimha u din għamlet proġett Portrin Potatoes mhm. jismu kien diġà għal dan. U spiċta bdejt nispjegalhom il-proċess li għamlet u l-inizjattiva tagħha u dderu interessati ħafna bħala proġett li kien. Jina naħseb li n-nies dik li għandhom bżonn ħeġġa biex jkomplu jingħaqdu u jkomplu jisaħħu l-Malti tagħhom. Per jiena Waħda mill-affarijiet li nagħmel jien nħobb nikkoreġi l-Malti tan-nies, anke f'eżempju t'ommi, f'ċertu pronunzja tal-Malti. Taffi ġa? Eħe, ħafna.
Malti mfarrak bl-Ingliż. Eh. Allura trid toqgħod tikkoreġi. Li ħafna minna, eh, nagħmlu dawn l-iżbalji, ġifieri jien. Għax l-influenzi hu speċi minn tal-oħrajn u hekk. U ħabba di li jiġu l-istudenti klabbek, jien pereżempju nħeġġeġ hekk imma.

jixtieq li jkun f'dan il-grupp, x'irid jagħmel u dan huwa grupp biss għal restritt tal-istudenti tal-Junior College? Iva, f'dan il-każ huwa eħe grupp restritt għal studenti tal-Junior College imma nħeġġeġ in-nies anke jidħlu fil-paġna tal-Junior College fuq Facebook ġenerali imma anke għandna l-paġna tad-Dipartiment tal-Malti, Dipartiment tal-Malti JC. Jistgħu jidħlu Facebook anke qed intellgħu bħala Dipartiment tal-Malti poeżija fix-xahar, miktuba ġdida minn poeti nisa. Intellgħu ħafna inizjattivi, ġifieri anki l- Minn poeti nisa?
Iva, iva, poetessi. Dal-grupp huwa kollu poetessi? Le, il-grupp huwa miftuħ għal kulħadd. Le, le, le, imma tnejt inizjattivi differenti anki tad-Dipartiment. Jiġifieri jistgħu jsegwu l-proċess tal-grupp, xi nkunu qegħdin nagħmlu, ġieli anki nagħtu suġġerimenti ta' kotba, Jekk in-nies anki jħobbu jaqraw u għandhom għal qalbhom il-Malti, jistgħu jaċċessaw dil-paġna u jsibu anke tagħrif li jgħodd għalihom hemmhekk. Jiena nawguralkom ħafna, mhux biss għal dan il-grupp imma anke għall-istudji tagħkom, jalla tibqa' tikkoreġi ħafna. Tant illi qatt ikun hemm iktar x'tikkoreġi għax ikunu talmu talmu iktar. Grazzi lilkom aħna ħammorru għal waqfa ta' telebeħ, inkomplu għaddejjin bil-programm tagħna fosthom wieġeb bil-kontra.